Yo nɔvi lɔlɔ̃wo me do gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe ya va la dzi. Ŋkɔ nye nye Adam. Ne va mɔ dzi me ɖewo ku, subscribe na channel la ne na ma video kple ame nɔvi. E, fia ya me nɔ anyi ale be me va ke ɖe video ɖe ŋu yi nye nyadzɔdzɔwe. yi dzɔe tsɔ zã me yi va yi ahan ya medi be maƒo nu viɖe tso ŋu. Ne mi va mɔ dzi ya mi le gbɔgblɔ be mi di be amewo no ʋu susu ɖe na ɖe ta ya mi di be amewo no ʋu susu. Haɖe be nya yi dzɔe nye be evi woame ne fia le dzo me. Haɖe be enɔ di be ya yi ɖe gbedoɖa ƒe ta. Enya yi le eme medi be magblɔ na wò nye be eɖe fu vie ne ewu ame afɔ atsi nam be yie ɖe Mawu gbɔ. Ya wònye be eviwò woame ene afia. Evi woame ene menye ɖeko ɖeviwo fia o. Evidzikpɔkpɔ adzi evidzidzi woame ene adzi ɖeviwo kaka woava fia woame enea ɖe menye dɔ vi o, menye nu vi o, nɔvi lɔlɔ. Eya menye zi gbãtɔ ye o. Amewo le fiafia ha ɖe sɔlemeɖeɖe ta. Amewo le fiafia ha ɖe subɔsubɔ ta. Amewo, in fact, eŋuwo le anyi dze, accidentwo le dzɔdzɔ. Ha ɖe be nu ka? Sɔlemeɖeɖe, conversion ɖeɖe. Míyie ɖe conversion. Edzɔ ɖe yewo ƒometɔ dzi. Wòzu abafa va se ɖe egbe be míyie ɖe conversion. Eŋu, eŋuɔ va trɔ bu. Ale be nuka? Etsi ŋua gɔme wova yi he do go ɖe. Etrɔ zɔ aba ƒa va se ɖe gbe. Nɔvi lɔlɔ, enyo be míawɔ Mawu ƒe dɔ. Enyo be míanye Kristotɔ. Vɔ nye mekpɔe be susɔ vi ɖe le míaƒe agbea me. Nyateƒe ɖekae míle gbɔgbɔ le agbe ŋkeƒe ya va la dzi. Anyo be nàdi nane nasrɔ̃ le mɔ dzi. me be, Aƒenɔ te ŋu tu ɖevi woame ene ɖe xɔ me. Mi mekpɔ sɔlime yi o deo. Enɔ ɖewo le yiwo dzo yi ɖe nu bubu wɔ ƒe aƒewo be yiwo yi ɖe sɔlime. Vɔ aƒenɔ te ŋu tu ɖevi woame ene. Mi gblɔ be ɖevi woame ene ma, eƒe veve alo eƒe ɖeka kura le wo dome ɖe. Ne ga le lekeleke evi tsitsi woame eve ya dze be wòada asi ɖa ɖe aƒea me for the sake of security. Vɔ nɔvi lɔlɔ nu kae dzɔ? Ɖevi woame ne ma fia le xɔ me henɔ dzo yi ɖe sɔlime. Kristotɔ, enya me di be ma bia wò alo ma gblɔ na wò. Eya nye be ɖe Yehowa nɔ fima. Yesu Kristo nɔ dzie me. Mawu dɔlawo le fima. Ame woame tɔ alo gbɔgbɔ woame tɔ ya me yɔ. Yehowa, Yesu Kristo kple mawudɔlawe gakpe ɖe sɔfo yi le sɔlimiɛ kplɔ bishop ŋku ŋku kpɔ ŋku kpɔ nuwo yi le duɔ me. Wome kpɔe o. How to win election ya wole kpɔkpɔ. NPP kple NDC ye yi wa win election ya wole kpɔkpɔ. Enya du dzi nam. Nɔvi, enya du dzi nam, nyemable wò o. Evi ɖeka ɖeka woame ene wofia fiafia ɖe eya le eya le dzi vɛ nam. Menye sɔlime yi wode wò lo. Fiafia ɖe eya le dzi vɛ nam. Ya ta mekɔ yi ɖe dokuiwo me. Mi megbe o Yesu Kristo ele. Yehowa ele. Mawu dɔlawo ele. Wo subɔsubɔ me. Sɔfo wele. Ale ko dzɔ. Ne nana, nana ŋudodo. Ɖevi ɖeka woame ene efia le dzo mavɔ me. Matsi na wɔ lo. Nyateƒe ɖeka ye míanɔ gbɔ le agbe ŋkeƒe ya va la dzi. Ne mígbe be maʋu míaƒe susu o ɖe, míanɔ fiafia dzi. Ne mígbe be maʋu míaƒe susu o ɖe, etsia nɔ mía lia le akra gbɔ me. Kpɔ etsi dza ŋtsɔ ɖa. Gata woyɔe ʋu mete ŋu le yiyi o. Menɔ biabia se. The money we entrusted in the hands of our politicians, how are they managing the resources? Since slavery time to what? Colonial time. Ya mi nɔ sika ƒuta yɔ. White man mekpɔ teƒe ɖeke wòayɔ be Gold Coast o. Ghana ya va kpɔ vɔkpɔ ale mi le hiã me ɖa. Kpɔ poverty yellow is mental problem. Yata aƒenɔ dzo le aƒeme be yi ye ɖe Mawu de yɔƒe tu ɖeviawo ɖe xɔme. Azumi be dasi le ɖeviawo ne fiafitɔ ava fi ɖeviawo no fi ɖeviawo ya. It would have been better. Anyo. Vɔ aƒenɔ tu ɖeviawo ɖe xɔme. Wu ɖeviawo. Like in actual fact, is the mother that killed those children. How the fire started, we don't know. And I'm wondering if the security system, fire service expert can detect that thing. Because of the system we have, it's not functioning. It cannot work. It can't take us far. Ewu Kristo tɔ, ewu ame yibɔ. eya gblɔ me le be míaʋu míaƒe susu me menɔ gblɔ da be dze be míaʋu míaƒe susu nu ka ta dze be míʋu míaƒe susu me sɔlime yi ne de ɖe alo gbedoɖa ƒe yi ne yi ɖe who told you how many times have you have you gotten answer ŋudodo yi ne le didi ɖe how many times ya ne xɔ ŋudodo yi wɔ be wò dzi ɖe ƒo gale fima kokoko haɖe be wodo ŋugbe na wɔ be egbɔ nyonyo gbe anyo kokoko nye hiatɔwo ƒe gbedodo excuse me to say ma bia se evinɔ ma edɔka osrɔ. Prɔfesi kae le esi? Dziƒo matso ana wò mana wòaɖu wò. Amegbetɔ dzi wòakɔ to. Certificate kae le asiwò? Edɔ ka nèsrɔ̃? Eya ta minɔ mɔ dzi va. Ne miva mɔ dzi mɛ biabia se be ɖe ame yibɔ míaƒe susua me ɖe le kɔkɔa? Míaƒe susua me ɖe edɔ ka, certificate ka, school nene nède, ne womede school edze be nàsrɔ̃ dɔ, ekae le asiwò, profession ka, agbledelae nyea? Nu ka nèva le Mawu bia ta nètue viwò woame ene ɖe xɔme? Nya biase ye loo. Ɖeviawo faa vi, amegbetɔwo le ɖeviwo ƒe avi se, they can't break the house, they can't break the door. Like I'm even surprised at that people. Ameyiwo se ɖeviawo ƒe aƒa, wobe ʋɔtru. Nye mia nu ka ma ta le mɔ dzi anyi ne ma ta na ɖe exɔ ma ma gbe. Ŋutsu ɖe ke me to do gba exɔ ma na ɖevi o no survive o. Vɔ ne nye fiafitɔ ya wa nya le wa fi. Wo nya le yo vɔ vɔ tru yo wa tun afi. Ame yi bɔ de. Mi le dɔ le. Mi le dɔ le. Christianity ya ta ko mianɔ enye Christ Christ Christ leke ma leke ma de nya gɔme eh Christo tɔ me nye ta de eya fa kpa dzi gblɔ me le eya ƒe akpa dzi de gblɔ me le. Wotu míaƒe susu me ɖe aŋɔgo me, aŋɔgo yibɔ me ya tu míaƒe susu me kɔ de. You can't reason, you can't reason out of the box of Christianity. Evelia, eva yi tsi sɔlime ƒe kpɔkplɔ ɖe te Kpɔkplɔ ma ɖe? Eya nye be sɔfo be miava all night. Automatically you have to go. If you fail to go, sɔfo le wòbia se be tsata me va sɔlime tsɔ zã me. Ta ho nye be nava do dzidzɔ na wòƒe sɔfo ta ɖe, ate ŋu atu viwo ɖe xɔ me. Wobe miadzɔ nu ewolia. Womete ŋu dzɔ nu ewolia. Ɖeviwo le avi fa le xɔ me le nuɖuɖu di ne woaɖu. Womekpɔ ga nana ɖeviawo ne woaɖu o. Vɔ edro ga kɔ va yi na sɔfoe be le yi le nu ewolia dzɔ. Hade be ne womedzɔe o ɖe, sɔfoa ava bia wo tɔ nɔvi, tɔ ɖe nye. Wolé wò de go yibɔ me. Wolé wò de ga yibɔ me. Mebia dagbe na wò le mɔ dzi. Nyemaƒo nu sugbɔ o. Ne vi woame ene te ŋu fia na wòe ɖe, gbugbɔ yi ɖokuiwò me. Ne nàbia ɖokuiwò se be Mawu, Yehowa fi ka nènɔ? Yesu Kristo fi ka nènɔ? Mawudɔlawo ɖe fi ka nènɔ? Sɔfowo ɖe fi ka wonɔ? Bishop ɖe fi ka wonɔ? Ne kpɔ ŋuɖoɖoa ɖe nàkɔ nam le mɔ dzi. Mègaŋlɔ be o. Dze agbagba ne nàsɔscribe. Ne èsɔscribe vɔ ɖe, nàma video kple ame ɖe. Be me be, le agbe ŋke ƒe aʋala dzi ɖe, we need common sense and logic ne míakɔ zɔ agbee. Va yi kpla dɔ ne womete ŋu de suku o hafi nàva do gbe ɖa be Mawu nena wò edɔ neva. Eyamanɔme ɖe, míanɔ hiã dzi va se ɖe egbe. Mebia ɖagbe na ame sia ame.